loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni ntombhi ya vanhu yi phaphame yi ya tikhela muroho phela masiku lawa swilo swi cincile loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe ti kumele buku ya landza nuna leyi tsariweke hi ntsako nombelani leyi i buku yo nyanyula swinene loko wo yi sungula a wu nge yi veki ehansi ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi

a xangane gembe a ku tika a ku ri hoyihoyi a pitori va ku wena nga wena mugoposi tani ha ku lava kasi va ya ni hlanganisa na ti-celebrity va sibne baloyi lowa ka munghana lonene ka tika i hoyihoyi a ku khomeki mhaka ta kona ta tika as mi swi tiva ku hi sa- hi- hi hi sponsoriwa hi bila ict solutions bila ict solutions they are inspired by innovation ni vulini ni ku se va na ti-globe letiya ta ku charger loko mi famberiwa hi gezi n'wina mi biwa ku hi load shedding mi ni nge vuli ku ni hava load shedding um ku na globe yin'wanyana va nga na yona loko ku ri na gezi globe liya ya charger And then loko gezi ri famba dlopulasi a ya ha layithini for almost I think three hours. I think i hundred rhanda ya yi one. So loko u ti laveta dlopul letiya to to to fana letiya ti hlanganisi na bila ICT solutions eh information ya wena hinkwayo yi laha hansi u ta yi vona eh u ta va contact-a everything is there. So i vanhu va ti-computer i vanhu va internet i vanhu ku ri na ti na ti-U_P_S ku ri loadshedding u nga yi defeat-a hi hi masayiti hinkwawo Va na UPS ya ya ya ya ya ti appliances ta le ndlwini va tlhela va na UPS ya ti Wi-Fi se loko ku famba gezi wena a wu famberiwi gezi u tshama u ri right hi masayiti hinkwawo so loko u lava swo fana na sweswo ti hlanganisi na Bila I_C_T solutions namuntlha hi tshame na buti Wisani Amen. um va va va tiva hi hi hi hi buti va ka Gasa Mgobos timhaka ta kona. kona so buti Wisani xivongo i mana Uh, xivongo i maluleke e eh, xivongo i maluleke
ya tihuku va xinyela bebele ku ya hi hina swi rhuketeli
masiku lawa yi ta ku heyimukopozi mukopozi yi le ku beni ka tihlamba mukopozi ah, eh, a swi rhuketeli wo kuma eh, ti-youtube na ti-tiktok va ku strike back

Swi sungule kwini? I xini lexi nga mi hlohlotela ku mi za mi mi ku, Matwaeni mo ni teka foni mi sungula timhaka ta TikTok sweswi? Okay timhaka leti okay ni ta ni ta vulavula hi hi voice ya ya ya Wisani Maluleke e so a hi ya Mgobozi ku mi ta kota ku mi ni twisisa kahle um. Kahle kahle ni ni munhu wa ku rhandza ku hleka wa wa ku wa ku wa ku rhandza ku vanhu la la ni nga kona va va va ri ku hlekeni kumbe vanhu lava ni folowaka va hleka ni ta ku ni comedian hambi ni nge se byeriwa hi munhu ku ni comedian ni ta ku ni comedian timhaka ta kona so swi sunguli la kahle kahle. okay eh, ice cream leyiwani ni nga yi tshineleli ngopfu ya swi sungule la mm, kahlekahle la a ku ri na vanhu vo karhi a va ri ku holoveni um loko va ri ku holoveni a ku ri njengenjenge ka gaza hinkwayo so loko ku ri njengenjenge se ni tibyela ku ri okay let me take this story to to facebook coz a ni ri na Facebook na TikTok a ni ri na yona but a a ni nga ri that full time and then from there a ni tivi ku i yini xi nge te uh, change your mind u teka this message u recorda kunene u yisa ka TikTok ivi ni wu yisa ka tikotiko timhaka ta kona hi laha se ni nga vona ku ri um gaza va rhandza va ni rhandza and va rhandza gobozeliwa timhaka leti nga kona ma swi twisisa oh, so swi swi ve swi swi swi fambisa sweswo swi ve swi fambisa sweswo ya swi va hi ndlela leyo kusukela na namuntlha se ni nga mugobozi ni tiveka ka gaza hinkwayo ya. Munhu la mi tivaka ngopfu i Maxaka hi ku na n'wi vanhu va ti va ti tiko tiko. Hi vanhu va ti tiko tiko. Loko ni hleketa ingaku hi yona yi nga ni dima ka tiko tiko.
Yeah. U na xo xi vutisa? Yeah so loko hi langutini sweswi mi hlangana ngopfu na ti influencer to hambanahambana to fana na n'wina kumbe to yelana na n'wina se experience yaleyo yi vi njhani ka n'wina hi ndlela yaleyo ende ku pfuleki ti opportunity ta njhani hi hi ndlela yaleyo. Eeh timhaka ta kona ku hava loyi a nga swi laviki leswinene ni ta yi sungula kwalano hinkwenu leswinene ha swi lava na mina siku rin'wana a ni wixa Ku ri ni nga, at least na mina ni nga va celebrity, na mina ni nga tiveka. Ku hava munhu a nga swi lavi ku ku tiveka, a hi veni honest. Not ku timeka, ku tiveka, timhaka ta kona. So ni ni vi swi swi ni tsakisa swinene loko se ku ri na vanhu lava nga duma ka Gaza, kumbe va nga dumanga ka Gaza ntsena, va nga duma so swi vi swi na mi swi ni tsakisa swi ni khoma kahle and then swi swi swi ni pfulele na ti-opportunity ta ku van'wani va ni vitana va ku mugobotsi hi kombela ku just u va u ri kona ka event a wu nge khomi mike a wu nge endli nchumu mugobotsi just for your present va ku mugobotsi ya ku kombela u advertisela swibindziwabindziwani swa hina Leswi ni nge le ku swi endleni ni nga busy hi swona sweswiwani. Va ku, Mgobhozi, hi kombela u yi ta va MC. Hi ndlela yaleyo, vutomi byi ya mahlweni. Swi vula ku ku le ku dyiweni. E, ku le ku dyiweni. Ku le ku dyiweni, mafadeni, swifadenani swa ka swi ta nghena. Tindhiviliji. E, tindhiviliji. E, e. A swa laveka. Ya, timali muni, mali muni ta kona. Swi ti komba ingaku, ingaku loko munhu o za a vitaniwa.

ni influencer so un'wana na un'wana wa swi lava ku lava ku tikuma a ri tlhelo ka influencer ma titwa timhaka ta kona so swi va hi ndlela yaleyo a hi a hi nga tivani vo tala mara se ha tivana hi ku un'wana na un'wana wa swi lava ku va loko mi- sweswiwani ku ri na influencer mi twa ku ve influencer ku ri ku na wehe influencer wa tshunelela ku U if influence u a hi influence hi ta influencer swi influenceka timhaka ta kona swa laveka swa laveka eh.
so eh, ka ka ka ka ka side lera ni twe mi vulavula hi mhaka yo um i khale mi swi laveni ku va celebrate ku hava la nga swi laviki so swi tikomba nga ku na n'wina mi swi laveni ku fika la mi nga fika kona mara a ku ri yona ndlela leyi yo yo fika ka vu celebrate leyi or a ku ri na nyiko yin'wanyana or
kahle kahle loko mo cheka okay ka a ku a ku ri yona kahle kahle na na le ka TikTok ni nga ku na yona a yi ri yona hi mhaka ku loko mo cheka ku na loko ka TikTok ku karhi luwa back then a ni endla leswiya swa ku ri ni va ni kha ni tinsimu sweswiya a ni swi tivi swa swa vitaniwani sweswo tinsimu. lipsimpi limsimpi ya ya swona sweswiya so a ni endla sweswiyani so ya a ni a ni nga kumi ti-follower to tala na ti-likes to tala a wu kayakaya na van'wani vavanuna mara a ni tsakisiwa hi ku ku na lava a va swi endla and then mi kuma ku ri va kuma ti-likes to tala va va ti-influencer hi mhaka ya swona swilo leswiya ma swi twisisa so ya na mina vu ni vi xikwembu xi ni pfuna xi ni katekisa Xi ni kombavo yaliya ya vugoborosi. Leti timhaka ta kona mi nga ta ti twa Yesu a za a vuya. Ta tika. Mara n'wina kahle-kahle mahungu lama mi ma kuma kwihi? La ku swi tiva ku Kreste u Hey, ta timhaka thya. suka. Timhaka thya. Hey.
Coz source ku na source ku na munhu la mi nyikaka ku mahungu kumbe mo va na nkarhi lowu mi pfaka mi research kumbe timhaka leti mo bisana na tona ivi mi ku ma tiva yini.

Eh, mara nkarhi wun'wani pfani lumbeta sesi basani ku ni titwa ka sesi basani ku ri ni nga tengi ngopfu hikuva n'wana va ni chingeve n'wanuna wa njhani n'wanuna wo hleva so so mahungu man'wani ma kuma ka sesi basani sesi basani i vani Bazani va kumeka va kumeka kumbe Sesi- a va kumeki sesi bazani i xipukunyana
o va ta tiviwa hina ma titwa timhaka ta kona so ya i loko mo check mina ni va ni khe ni vulavula ngopfu hi timhaka leti va ku ti ri ku trendeni more special ka Gaza uh, a ni bi xitori straight man a ni bi xitori straight hi chakutenga hi chakutenga um loko mo cheka loko sweswiwani ni twa ku xangani gang um ku na tikhamera ti nga yiviwa kumbe ku na un'wana a nga wisela tikhamera ndzeni ka mati ni ta swi linka ni ze ni endla xitori sweswokhamera ti yiviwile xangani gang mm. eh, se mi lava ku fanele mi goboza
a xangani gang eh. okay ni va gobozela eh,
Timhaka leti nga kona ta ka Gaza mi ti tivaka ti tshamaku ti ri hoyi hoyi ta tika letiwani ti lava na maphorisa ve ri ka Shangani Gembe ku yiviwe ti camera ku yimiwe ti camera a swi tiveki ku ti camera ti yo yiviwa Kumbe ku na layi a nga ti teka a ya xavi vesi a ta kuma nyawa mali ya nyawopi ma ti twa timhaka ta kona mara ve ri lavo vestigator va ta va va ri ku vestigating ku ti gammer ti nyamalale ti ya kwini timhaka ta kona. Zero. Ma- ma- ma- ma- mi fane mi titwa loko- loko va ku i nyawupe ni vheni languta yi dlawaka kwaleyo
Alright. Eh, vu- vu-influencer ni lava ku vutisa ku cause ku na vanhu lava byelaka ku vu-influencer u fane u va influencer ntsena mara a wu fanelangi u va na ntirho kumbe va treat-a vu influencer as ntirho mi mi mi mi na mi na full time job nine to five and how do you manage this thing swa ku mi fika kumbe loko mi chayisa mi ti rindzela mo ni tshama timovheni ni duma ni xi boza. xi kona xikoropo la munhu a koropaku kona nine to five yaleyo ma titwa timhaka ta kona mara na nkarhi wa social media na ti nyika hi ku se na swi vo ku ni influence loko mo cheka loko mo cheka ka ka swilo leswi ni swi upload-aku a ni tshama ni nga comment loko mo no nkarhi wun'wani no hupa ku comment mi ta kuma ku hi liya ya khale mi kuma ku notification ya ya kona kumbe yi nghene kumbe ni ngheni na ha foka yi ngheni na ha focus ka letiwani ta ta currently so ya swi hi ndlela leyo na tinyiketa karhi ni ku lowani i nkarhi wa ti-fan ta mina wa vanhu lava comment-aka ni ku na replaya ni ri a ni replaya a ni hupi ni nge hupi na loko mo cheka ni nge hupi a va fiki lava vo mi twa mi twa va vulavurini mi ku va ku um let's say mi vulavule hi hi xambani gang mm, mm, a yi gang xambani gang yi fika yi ku um se yi lata ku ha se mi mi vulavula wrong or swin'wana a va pfi va fika van'wanyana loko ku fana walawo um na loko vo swi navela ku fika a va nge fiki hi ku mina a ni bi vito ra munhu straight ya loko no xambani gamble mi ta ku i maxamba ni vugembe mi to n'wi mi to swi khomanisa ku hayi xanga ni vugenge leswi nga ta n'wi vava swa yena e loyi swi nga ta n'wi vava swa yena mara so far a ku seza ku va na munhu loyi a a tikomba ku ingaku ni n'wi vavisini um me ni munhu un'wana loko munhu o va ni n'wi vavisini A ndzi byela ku ri, Yes Mgobhozi u ni vavisile. Ni ta ni ya apologiser ka munhu yaloye for the sake of peace. Ku loko ku ri ku ni ni mu hoxelini mina I was just doing it for funny. A ni nga ti byeli ku ri swi ta ze swi va personal hi ndlela yaleyo. But loko ku ri ku ni mu hoxerile xambani bembe sorry ni khomeleni for the sake of peace ahansi ka misava ya jehovha nakona timhaka tin'wana ta kona la matita timhaka ta kona khumbanyana yowe
yi ta tenga loko ku ku van'wana va ri ha i n'wanuna wa njhani wo goboza

vanhu yes mm, mm, mm. maxaka mm. kuna kuna kuna ku mi na ku lwisana na vanhu van'wanyana na hi timhaka tin'wana kuma munhu u vulavula swilo swo fana na sweswi va nga swi nga vuriwa hi maxaka mm, mm, mm. kumbe ko va timhaka to mativana mo la ku ndla content PR. i pr it's a pr yeah it's a pr yeah um Ya, va va kona mara a ku na so far a ku za ku va na munhu loyi a nga swi endla leswiya swa ku ri ni ze ni reach-a xiteji lexiya xa ku se ni swi vona ku this one leswiwani se swo va personal. Vanhu lava va vaku va kha va swi endla va va va kha va push-a content na voho coz loko mo cheka in most of the time loko munhu a vulavula hi mina kumbe o ni vulavula bad . Va va va ni rhangi va ni texta kumbe loko a ni vulavuli bad immediately loko a ta va a yi post-e video liya and then va ni texta and then hi vulavula ni va byela ku ri hayi no mina I'm not personally mi nga zi mi warha feel free hambi mo ni chinghela mi ni chinghe ku ni na nhloko ya kumbe na nhompfu ya xirhengele kumbe ni na yini ya ya ni nge swi teki personal. So na va na va le ka Gaxabomba Mativani.
Loyi rhimendhe. Judas Kariyota. I Judas Kariyota. Hi tivana ngopfu. Na na namuntlha a ni khe ni vulavula na yena, na namuntlha ni khe ni vulavula na yena. I munhu loyi hi vulavulaka hi le in a daily basis. Yeah yeah so a hi munhu loyi hambi u vulavula yini a ni teka A ni teka ni veka swinepe laha ku a ku laha hi le ka Gaza Bosch. Na ku ba xikepisana xi ya wela le kule. A nga ni chuhisi, a nga ni tatadzelisi. Remain.
Oh lero ku hava ku hava ti ti beef a mi xavisi tihomu ne.

a swi tirhisi swona timhaka ta kona so ya swi ya na hi ku ndhawu yi le kwini u ni vitana kwini hi nkarhi muni mara um lexi ni nga ta mi byela xona yi se xikedule xi busy ngopfu xikedule xi busy ngopfu namuntlha ni na tindhawu ta five leti a ni fanele ni ti attend ni khansele ya yi one. ni mi byerile hi mhaka mashamba ni gembe lava nga kona timhaka ta kona so ya sweswi hi ndlela yaleyo xikejuli xi busy xi busy swinene And then loko vanhu va lava ku mi kuma va mi kumaka va mi kuma kwihi Eh loko mi la ta ni kuma mi la ta ni buka ma ni buka ni va MC ma ni buka ni ta va ni ta entertainer ma ni buka ni advertiser bindzu ra n'wina ma ni Owu ka ku at least ni va ni ri kona. Swo fana na namuntlha van'wana va ni boke ku just i va i ri kona Mgobozi hi ku vona la phatini ku i kona. Ma ni boka na sweswo. Hinkwaswo leswi mi swi hleketaka swa ti entertainment na yini na yini a tigigini ni kona na kumeka ka nambara leyi landzelaka, 073

Anna Manaja.
Aikona, aikona. koma approachiwa sweswi hi khampani yo karhi Mm. hi ma- kumbe hi manager wa ti-artist or swin'wana na swin'wana mara mi nga swi tsakela hi ndlela yaleyo kumbe mi lava ku endla swilo swa n'wina hi n'wexe Ah, i swilo leswi ni nga swi tsakelaka sweswo loko ku ta munhu a fika ku mgobozi ni la ta ku manager I swilo leswi ni nga swi tsakelaka mara behind that ni ta rhanga ni cheka ku ri munhu yaloye u na influencer ku ku u na influence ku fika kwini coz ku va u va manager u fa you need to to have influence na ku va na ti-connection coz sweswiwani ni nge kumi out munhu ni ku va maxava ni ku maxava ni manager mbulu a nga mbulu maxava maxava nga tivi na ma- na na event organizer na yin'we na vanhu vo vo endla ti-event a nga tivi na wo maxamba loyiwa so ya hi rhanga hi cheka ku munhu yaloye i munhu loyi a a tiveka ku fika kwini na connection leyi a nga na yona then ya mina ni nga swi tsakela ku va ni va ni ri na manager since ni nga ri ku na yona ni

ka lo tip top eh ka tim ka tim tom nakona na focusa mara eh hi leswi ni ni focusa hinkwako ni focusa hinkwako eh na nghena ka Facebook na nghena ka TikTok ende hinkwaswo na swi reply whether u ni ba hi hi inbox kumbe u ni ba yini eh ni make sure ku na reply a ni se tshama ni ignore munhu loyi a ngo ni tshame ni n'wi ni n'wi ba hi scene la a wu meleli a ni tshama ni ba munhu nsini a ti vonakarisi a ti vonakarisi hi ku copeta ka tihlo a ni a ni bi munhu nsini swa laveka whether n'wanuna kumbe n'wansati yonke tsipi ya waxa so hal- hala ka tiktok hala ka mi- ka ka social network ne va ngopfu hala ka tiktok Yes.
And hala ni twa ni twa tinambara leti ti nge hala ka Facebook ti ti ndla swo vo ma five thousand Ta kha ta tlakuka. ni twa ni twa ingaku a ni tivi maybe no la ta vutisa ku swa swi swi le ku mi ndleleni ka ka swa vuyisa nyana hi hi hala sayiti ra ra tintibilichi or mara kwalaya ku sunguleni coz nkarhi wun'wani ku na vanhu lava nge le ku endleni ka mali va ya Yeah tidyondza yeah yeah ku na vanhu lava. a ni tivi hala ka ka ka ka ka YouTube a va se va kona. ya ya ya se ku ta migrate rini kwalaya eh hanye ku ta ku ta fikiwa a swi endleki la ni nga ta goboza ti ze ti vuya eh eh so far lexi na ha benefitaku hi xona i ku loko vanhu va khe va tsakisiwa hi ti-video ta mina va swi tsakela ku ni buka a ni se za ni hola leswo kuma timali via TikTok and all that stuff ya na ha dya hi sweswiya swa ku mugobozi wa hi tsakisa.

I ku mugobozi loko ni fane ni goboza hi wena i fane i nyika mali mugobozi u famba na mali leyi a swa ku ri ve munhu u ta ta u fika ku ri hey ni goboza hi mina a swi a swi easy ndlela leyo mara loko wo chankhura nyana ku pha na mina se miehleketo ya mina ya pfuleka swa ni motivator se ni hleketa ni maka xitori and anhlweni ni maka xitori kwala na kwala a ni ri mundzuku bya vila a ni ri mundzuku bya vila um ya Swi hi ndlela yaleyo na leswa swa ku munhu a ni text-a a ku, Mgobhozi, Mgobhozi he mani u endli yini? A ni gobhozi hi swi swa personal mina. Mina ni ba mgobhozi luwa wa ku tsakisa vanhu ku nga ri leswa swa personal. A ni swi lavi leswa swa ku loko ni fika ka event mi ku hi luya lowo delela, no. Mina ni mgobhozi wa mina i mgobhozi wa light, wa ku tsakisa vanhu. e mafutini avoida swe swo fana na sweswo um mina ni ba mugobodzi wa light luwa wa ku tsakisa vanhu a hi wona luwa wa ku ri vi ni ta ku vi mani mani u tekeliwe makhadi hi sati makhadi ma tshama na sati sweswo swo tani hani endli leswiya hi avoida tetiya mafutini
swa ku mi hanya hi machonisi and all the stuff mhaka ti ve mate ku ku na timhaka tin'wani to tala ngopfu vanhu va nga ni sendela ti-inbox va kha va ni byela timhaka ta vanhu va ku veve vo manimani va hanyisa ku yini ve vo manimani va hanya byalwa byo lomba wa twisisa swi swo tani it's very personal foni ya n'wina yi na password ne make-ani sure yi nga lahleki please.

i the juta lifestyle gardens okay
timhaka ta kona mi ti twile va ri xambani camp va tisiwa ka n'wini hi the jumba and lifestyle garden durban hi swona timhaka ta kona leti nga kona ta tika ihuyuhuyu
mi nga va mi ri na laha munhu a nga ta cheka kona ku ri mi kumeka kwihi ku fana na loko vo mi rhamba sweswi va ku tana mi ta tsakisa ntlangu wa hina tana mi ta ti humelerisa tlangini ya hina munhu a nga swi kuma kwihi sweswo ku na laha mi swi advertise-aka kona n'wina ku ri vanhu loko va lava ta mi vona let's say mi rhambiwe um a gija mhandeni vanhu va le Gijama ntsena va ta tihlanganisa na n'wina so mara a va swi tivi ku mi ta va mi ri kona ma vona ku na laha mi mi swi hlamuselaka kona ku ri e vhiki leri ni ta va ni ri ya ya ya Ki guide nya. ya um i guide yaleyo manual walowo wu kona eh no no no ba ka Facebook na le ka TikTok mara loko ndzi ni swi posta hi loko se machankura ma ko ma humile loko machankura ma nge se huma cause phela ni va ni ri ku endleni na marketing remember Sweswo, eh. ni va ni ri ku endleni ka marketing loko ndzi ze ni posta ni ku ni ta va ni ri kwini ku na vanhu vo tala millions va ngo hi ya laya hi mhaka ku ku na mugobhozi like last time loko ni ri ka a ni ri ka event yin'wana ni nga ta ka ni nga yi hlayi hi vito and then um ku va na un- mfana un'wana a ni famba na yena A za a ni kokela movheni Mhisa luya a ku ri, Ku na vanhu vo tala va nge le ku foneni. U ngo, Din'wana ti le ku foneni ka cheri ya dona. Eish, rito cheri ri right hana? Eya, Din'wana ti le ku foneni ka cheri ya dona. Ni ku, Baby ni ta ni ta ta ku teka, ku na mugobhozi lahawani, ku na mugobhozi wa ka Gaza. He, he, swi tlula swi cala Se n'wanuna ku le wa ku ka yena a taleni hi teka ndlela movheni. yaleyo. Eya, ma swi twisisa, se ku va ku ri ku taleni. So loko ni ze ni post-a hi loko ku hume mali and then ya. Ni va ni va endleli na market ni va ni kha ni endla na marketing hi ndlela yaleyo that's why na loko ni charger ni charger swi include na marketing coz ni ta post so i marketing ya ku ku va a ndhawini ya n'wina ku va ku tele hi ndlela yaleyo se i two in one ende ma ni rhoba timhaka ta kona Ah no, hi khense ngopfu vamutini namuntlha. Eh, this was
timhaka ta kona a ku ri hoyi hoyi n'wina ingaku voice leyiwani ingaku ma yi tiva n'wina ingaku ma yi kota a ku ri hoyi hoyi hayi timhaka ta kona
n'wi mi nga ni khomela gigi yin'we loko ha loko gigi ti ta